Ӕхсӕзӕм сӕр Мах, Хуыцауы ӕмкусджытӕ, курӕм сымахӕй. Хуыцау уӕ цы хорзӕхӕй схайджын кодта, уый уын дзӕгъӕл ма фӕуӕд. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау зӕгъы: «Хӕрзауды нӕ афон дӕ фехъуыстон, фервӕзыны бон дын баххуыс кодтон. Ныртӕккӕ у хӕрзаудыны афон, ныртӕккӕ у фервӕзыны бон». Мах къуылымпыйы хос никӕмӕн стӕм, цӕмӕй нын нӕ куыст мачи бафауа, фӕлӕ алы хъуыддаджы дӕр нӕхи ӕвдисӕм Хуыцауы кусджытӕй. Тынг фӕразонӕй нӕ зынты, нӕ хъуӕгты, тыхст уавӕрты, над ӕййафгӕйӕ, ахӕстӕтты, нӕ ныхмӕ сыстыны рӕстӕг, уӕззау куысты, ӕгъуыссӕгӕй, ӕххормагӕй. Нӕхи ӕвдисӕм нӕ сыгъдӕг цардӕй, зонынадӕй, бирӕбыхсон ӕмӕ зӕрдӕхӕлар кӕй стӕм, уымӕй. Сыгъдӕг удӕй хайджынӕй, ӕнӕцӕстмӕ уарзтӕй, ӕцӕгады ныхасӕй, Хуыцауы хъаруйӕ, рӕстдзинад нӕ хотых у дарӕмӕй рахиз къухы дӕр ӕмӕ галиу дӕр. Мах вӕййӕм нымад ӕмӕ ӕгад, фӕдзурынц нӕ ӕвзӕр ӕмӕ хорз, нымайынц нӕ фӕлитойтыл, мах та стӕм раст. Зындгонд не стӕм, фӕлӕ нӕ зонынц, нымайынц нӕ мардыл, фӕлӕ удӕгас стӕм, ӕфхӕрынц нӕ, фӕлӕ нӕ мӕлӕм, ӕфтауынц нӕ зӕрдӕхъыджы, мах та иудадзыг цин кӕнӕм, мах стӕм гӕвзыкк, фӕлӕ схъӕздыг кӕнӕм бирӕты, ницы нӕм ис, фӕлӕ нӕм ӕппӕт дӕр ис. Коринфӕгтӕ Мах уын ӕргомӕй дзурӕм, гом уын сты нӕ зӕрдӕтӕ. Бынат уын ис нӕ зӕрдӕты, махӕн та уӕ зӕрдӕты фаг бынат нӕй. Мӕ хъӕбултӕн зӕгъӕгау уын зӕгъын, сымах дӕр нын ӕй бафидут уымӕй, бынат нын раттут уӕ зӕрдӕты. Ӕнӕуырнджытимӕ иу ӕфсон дзы уӕхи ма сифтындзут. Рӕстдзинад ӕмӕ тӕригъӕдӕн, рухс ӕмӕ талынгӕн иумӕйагӕй исты ис миййаг? Чырыстийӕн Велиаримӕ бафидауӕн ис, миййаг, кӕнӕ уырнӕджы цы бӕтты ӕнӕуырнӕгимӕ. Хуыцауы хӕдзарӕн мӕнгхуыцӕуттимӕ иумӕйагӕй цы ис? Мах та цардӕгас Хуыцауы хӕдзары стӕм. Хуыцау йӕхӕдӕг куыд загъта, афтӕ: «Сӕ зӕрдӕты ӕрбынат кӕндзынӕн ӕмӕ цӕрдзынӕн семӕ, Ӕмӕ уыдзынӕн сӕ Хуыцау, уыдон та уыдзысты мӕ адӕм. Уымӕ гӕсгӕ рацӕут се хсынӕй ӕмӕ сӕ рахицӕн ут, зӕгъы Хицау, чъизи цы у, уымӕй уӕхи хизут, ӕмӕ уӕ ӕз ӕркӕндзынӕн мӕхимӕ. Ӕмӕ уын уыдзынӕн фыд, сымах та мын уыдзыстут фырттӕ ӕмӕ чызджытӕ, зӕгъы Дунедарӕг Хуыцау.